Iċ-ċiklu tal-Għid il-Kbir jibda bil-Karnival, żmien meta nistgħu nixxalaw u niddevertu sa ma jasal Ras ir-Randan jew l-Erbgħa tal-Irmied. Dakinhar imbagħad jibda vjaġġ ta' erbgħin jum li fih insumu u nħejju ruħna għall-Għid il-Kbir. Dan iċ-ċiklu jilħaq il-qofol tiegħu fil-ġimgħa imqaddsa. Ġimgħa li fiha jsiru ħafna attivitajiet liturġiċi u ċerimonji tal-knejjes kif ukoll għall-parteċipazzjoni esterna tal-fidili. Ħadd il-palm, l-erba' tat-tniebri u t-terremot, ħamis iċ-ċirka u ħasil is-saqajn tal-appostli, iċ-ċuqlajta, il-wirjiet u s-seba' visti, il-Ġimgħa l-Kbira u l-purċissjoni tal-Passjoni, Sibt il-Għid u fl-aħħar nett l-Għid il-Kbir u l-purċissjoni tal-Irxoxt.

Hawnhekk qegħdin fis-sala prinċipali tas-Soċjetà tas-Soċjetà Santa Marija, Banda Re Ġorġ Ħamsa. Qegħdin fil-pjazza proprju tal-Imqabba. Hawnhekk hawn il-wirja unika għall-gżejjer Maltin bl-isem ta' La Semana Santa España. España għaliex dawn il-vari li hawn huma replika tal-vari kbar jew pasos li joħdu sehem fil-purċissjonijiet fil-peniżola Spanjola kollha. Dawn il-minjaturi huma imlibsin minni stess, jiġifieri jien nfassalhom u nlibbishom bil-bellus u nirrakkmhom bid-deheb.

Kif qed taraw hawnhekk, din hija ċ-ċena, jew inkella sagrata cena kif jgħidulha l-Ispanjoli. Din irrid ħafna żmien biex nagħmilha, kollu xogħol bl-idejn, kif qed taraw fl-istess varju ma kollu xogħol imlibbes u dejjem isek għandek ma tliet xhur biex nagħmilha dik. Barra l-pedestal ta' taħta, l-anġli, hemm diversi ornamenti li kif qedtilkom fil-bidu wkoll Hemm diversi li kollha jaħdmuhom bl-imħabba u kollha volontarjament. Bil-wirja ta' dan il-gazin, wieħed jista' jara wkoll żewġ statwi full size. maħdumin verament sbieħ mill-istatwarju Għawdxi Michael Cutajar Zahra. Waħda minnhom tirrappreżenta lil Esperanza Maccarena ta' Sevilla inkoronata. Dina saret sentejn ilu għall-okkażjon tal-50 sena mill-inkoronazzjoni tagħha. Hija statwa verament sabiħa u mbagħad ukoll is-sena l-oħra ġiet inawgurata l-istatwa life size ukoll ta' Michael Cutajar Zahra Cristo El Cautivo, El Senjor de Malaga. Hija statwa sabiħa ferm ukoll Ġesù libes l-abjad fuq rasu għandu wkoll it-tliet potenzjas, dawk it-tliet raġġieri, bħalma nsibu fil-vari kbar ta' Spanja. It-tradizzjoni Spanjola ta' dawn il-purċissjonijiet imsemmija hekk popolarment La Semana Santa bdew minn Sevilja u nxterdu, ġifieri qed nitkellmu fuq mijiet ta' snin ilu, u nxterdu madwar il-Peniżola Spanjola kollha. U mbagħad naturalment marru Sqallija u ġew hawn Malta. Dawn huma purċissjonijiet li jibdew minn Ħatt il-Palm u jibqgħu sejrin sal-Irxoxt, Domingo de de Resurrección. Huma vari tqal ħafna, dan għandek minn kull knisja joħorġu żewġ vari. Għandek il-vara li tirrappreżenta lil Ġesù, pereżempju fl-Għor tal-Ġetsemani, iċ-Ċena, Ħatt il-Palm, u wara timxi l-istatwa taħt il-baldakkin tad-Duluri b'ħafna titli fosthom il-Makkarena u diversi oħrajn. L-istatwa tad-Duluri, li hija mlibbsa bħala reġina, ħafna drabi tkun inkurunata b'kuruna tad-deheb. Dawn huma l-vari huma kollha rrakmati, rrakmati bl-idejn, fihom ħafna fidet jistruħu taħt pedistalli ta' fidet u debijiet. Eluf ta' Spanjoli u turisti Jimlew it-toroq kollha ta' dawn l-ibliet u rħula Spanjoli. U jieħdu sehem ħafna banet ukoll, pereżempju f'Malaga kuljum jieħdu sehem mal-25 banda. U minnhom banet qawwijin ħafna, dawk il-kurunetti u trumbetti huma verament sbieħ. Stakkamenti ta' suldati ukoll jieħdu sehem f'dawn il-parati jew purċissjonijiet Talla Semana Santa. Jien l-imħabba lej dawn l-istatwi u lej din it-tradizzjoni Spanjola tmur lura ħafna fi żmien meta kont għadni żgħir. Għax dak iż-żmien kien hawn rediffusion u kien hemm Dun Edi Porzo Olivier alla jaħfirlu l-qassis u kien Minn dan ir-rediffusion kien isemma' dawn il-marċi tal-proċissjoni ta' Sevilja u jiena kont inħobbhom ħafna, kont nirrekordjhom dak iż-żmien u baqgħu ġo qalbi dawn il-marċi. U mbagħad naturalment meta kbirt bdejt nagħmel dawn l-istatwi u bdejthom proprju fil-Każin ta' Santa Marija proprju għaxar snin ilu, jiġifieri din is-sena taħbat l-għaxar edizzjoni ta' din il-wirja.

Mhux il-borma tal-kċina biex niftehmu. Le, il-borma tal-fwejja din. Il-borma tal-fwejja.
L-oriġini ta' din il-borma. Eħe, l-ewwel net din assir fil-jiem tal-ġimgħa mqaddsa ġewwa l-knejjes. Issa l-knejjes sa 150 sena ilu ma kinux ikunu miksijin l-art bl-irħam, imma l-art kienet tkun kollha oqbra għat-tfin. Alla kienu jkunu miksijin bil-kapitelli u t-tikħil bejn il-kapitelli ma kienx ikun bħal lum biex jaħxu r-ramel imma kien ikun bil-ħamrija. Għaldaqstant, Kultant bil-mixi u biċ-ċaqliq tas-siġġijiet għax ħafna mill-knejjes kellhom siġġijiet mhux bankijiet dak iż-żmien, il-ħamrija kienet tagħmel speċi ta' fissuri, jiġifieri kienet tinqasam, u minn ġol-oqbra kienet toħroġ ċertu riħa xejn pjaċevoli. Allura għaż-żmien tal-festi, festi titulari, fil-Milied, eċċetera, kien jixtered ir-rant ġewwa l-knejjes biex meta n-nies tidħol taffex fuqu r-rant jinqasam u jagħmel ċertu riħa. Infatti aneddotu żgħir kienet li meta kien jidħol tal-ħalib per eżempju jbigħ il-ħalib bil-mogħoż, il-mogħoż kienu jxommu r-rant u jidħlu l-knisja u b'attika tas-sagristan biex ikeċċi il-mogħoż flimkien mal-bejgħ tal-ħalib minn ġewwa l-knisja. Però mbagħad għaż-żmien tal-Ġimgħa l-Kbira riedu xi ħaġa iktar qawwija għaliex? Għax fil-Ġimgħa Mqaddsa Kienu jitgħattew it-twieqi bil-biċċiet vjola kollha, u anke dik in-naqra nifs li forsi kien jiftaħ tieqa biex jgħaddi naqra nifsijiet, ma kinitx tkun hemm, għax anke kull fissura li kien ikun hemm fit-twieqi kollha kienet tkun miksija bil-drappijiet, allura ma kienx se jkun hemm minn fejn jgħaddi nifs. Barra minn hekk, kellek il-problema li l-funzjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira kienu twal, L-iġjene personali sa 60, 70 sena ilu ma kinitx kif nafuha llum. Ħadd ma kien jimmaġina li joqgħod jinħażel u jieħu l-banjijiet darbtejn kuljum. Jiġifieri min jaf xi rwejjaħ kien ikun hemm. Għala riedu xi ħaġa iktar qawwija mir-rant? Allura ġiet invintata din il-borma tal-fwejjaħ, tmur lura aktar minn mitej sena żgur.
Pinġejtli vera stampa kważi kważi Nista' inxommhom. Għidli daqsxejn x'kien jidħol f'din il-borma. Eħe, f'dil borma l-ewwel nett importanti li tipprepara l-preparazzjoni minn hawn lil-lejl, mil-lejl ta' qabel. Issa fiha l-ewwel nett il-bażi tagħha huwa l-inbid. Titfa' l-inbid aħmar u mbagħad magħha titfa' taħwida ta' ħwawar, illum anke ssibha tixja lesta, mħallta lesta, jiġifieri jkollok il-bastun tal-kannella, in-noċċe moskata li dik li bl-Ingliż ngħidulha n-nutmeg, Ikollok il-mixed spice, ikollok l-imsiemer tal-qronfol, u mbagħad ikollok il-balzmu li hu importanti ħafna, naqra il-mażar, u mbagħad ikollok qoxra ta' larinġa ta' Malta, importanti li l-frott ikun ta' Malta il-larinġ ta' Malta, l-lumi ta' Malta u anke l-mandolin ta' Malta, anke l-qoxra tiegħu għandha ċerta togħma. Mhm. U mbagħad tuffieħa, u t-tuffieħa interessanti li trid tagħmilha wkoll l-imsimer tal-qronfol ġo fiha. U mbagħad Mal-lejl ta' qabel. biex Eh, jilqu u wkoll. kollox titfa' ġol-borma je- je- mill-lejl ta' qabel. U jkollok imbagħad xi weraq tar-rant. Hemm imbagħad xi varjazzjonijiet hemm pereżempju min iżidilha xi biċċiet tal-bskuk tas-sardinell, imma dik mhux neċessarja li żżidulha jekk trid inti. U mbagħad iktar ma tidha tfewwaħ, iktar iżżid il-balzmu, iktar ma żżid il-balzmu iktar tfewwaħ. Issa naturalment dik l-ewwel ittieha għalja sew fuq nar qawwi, imbagħad wara l-ewwel għalja jħalluha ttektek bil-mod fuq spiritira bħal di bi ftila waħda għal tul ta' ħin. U matul il-knisja tkun miftuħa dina tibda titfa' dik iċ-ċertu riħa aktar ma tagħli, tagħli bil-mod ittektek ngħidula aktar titfa' r-riħa. U b'hekk kienu jeqirdu dik ir-riħa xejn pjaċevoli li kien ikun hemm fil-knejjes, ma ninsewx, li f'Ħamis ix-Xirka meta jkun hemm il-Knisja armata, sa ġurnata qabel l-Erbgħa ġieli kien isir id-dfin fl-istess knejjes. Allura tista' timmaġina dawk l-irwejjaħ kif kellhom bżonn xi ħaġa biex jeqirduhom. Allura kienu jinqalgħu friski. Allura hu ta' min isemmi wkoll li l-artali tas-Sepulklu li llum jintramaw b'ħafna fjuri differenti, għandna fjuri importati, fjuri li tkabbru fis-serer, sa 40 sena ilu dil-varjetà ma kinitx teżisti. Il-knisja kienet tuża l-fjuri staġjonali u għas-sepulkru kienu jintużaw biss il-fjuri msejħa buqari u ġiżi. Il-ġiżi bojod ifuħu ħafna u allura r-riħa tal-ġiżi abjad mar-riħa tal-borma kienet tiġi amalgamata f'ċertu riħa pjaċevoli li n-nies joħdu pjaċir imorru l-knisja biex anke jxommu dik ir-riħa. Però hija xi ħaġa wkoll evokattiva ħafna li r-riħa stess anka. Iva, ddaħħlek fl-ispirtu, mhux hekk, eħe, ddaħħlek fl-ispirtu. Nafu min ħareġ biha r-riċetta? Le, r-riċetta qisha naħseb oriġinarjament jista' jkun li mhux jista' jkun, jiġifieri żgur li daħlet fi żmien il-kavallieri. U mbagħad baqgħet tevolvi. L-ingredjenti li jintużaw huma sinifikattivi? Hemm xi ingredjenti li ma kinux jintużaw jew ma tittużhom bilfors? Le, mhumiex daqshekk sinifikattivi, fis-sens li dawna kienu jidħlu f'diversi riċetti anke tal-ikel Malti, u n-nies indunaw li meta jużawhom jagħmlu ċertu riħa. L-iktar li forsi huwa assoċjat maż-żmien tal-Ġimgħa Mqaddsa minn dawn l-affarijiet kollha li semmejna huwa l-balzmu, għax il-balzmu nafu li huwa kien jintuża ħafna anke fir-ritwali liturġiċi, infatti għadhom sal-lum sa daż-żmien meta jilħaq qassis jidlu lkulu jdejh bil-balzmu, eċċetera. Jiġifieri dak l-iktar li hu sinnifikattiv, minn daqshekk l-affarijiet l-oħra huma affarijiet li jagħmlu ċertu riħa x'anke meta tgħalli tuffieħa bl-imsimer ta' qrunfol biex tikolha tagħmillek ċertu riħa pjaċevoli fid-dar. Alla qisha evolviet anke mar-riċetti li kienu jintużaw fid-djar ukoll.

u beda bħala proġett marbut mal-Knisja ta' Santa Katerina tal-Italja ġewwa l-Belt Valletta. Ġewwa din il-knisja kien għaddej proġett ta' restawr u kienu qed isiru diversi kunċerti, kunċerti organizzati flimkien ma' Kavalier ta' San Ġakbu u fost proġetti li saru kien propju din l-idea ta' kor tal-irġiel. L-idea bdiet għax kien wieħed mir-restawraturi, ċertu Fabio, billi kien qiegħed involut f'kor tal-irġiel ġewwa Ruma u laqqagħna biex nippruvaw din il-ħaġa ġewwa Malta wkoll. Dak li kien proġett ta' darba issa ilu sitt snin u fuqhom għaddej u ntellgħu diversi kunċerti madwar Malta. Il-kunċerti tagħna dejjem nippruvaw nabbinawhom ma' xi forma ta' ġeneru partikolari jew idea partikolari

Il-funzjoni tat-tniebri hija parti mil-liturġija tal-Knisja Kattolika, liturġija li llum sfortunatament inqatgħet. Wara r-riformi tal-Tieni Konċilju Vatikan fis-sittinijiet, waħda mill-affarijiet li saret kienet riforma tal-liturġija. U l-liturġija tat-tniebri hija partikulari, hija funzjoni partikolari ħafna. Hija serje ta' qari ta' salmi u qari ieħor li teknikament għandu jiġi kantat bil-Gregorjan. L-iktar ħaġa partikolari ta' din il-liturġija hija li hemm kandelabru ta' ħmistax il xemgħa li bil-Malti magħruf bħala il-barabba. Dan il-barabba tul il-funzjoni bil-mod il-mod jintfew ix-xemgħat u jifdal biss xemgħa waħda. Ix-xemgħa waħda hija t-tama, it-tama fi Kristu. U Din ix-xemgħa fl-aħħar tal-funzjoni tittieħed ġewwa fis-sagristija. U fl-aħħar ukoll, forsi għal min jiftakar ukoll, kien hemm il-famuż terrimot fejn ġeneralment l-abbatini u t-tfal kienu jagħmlu kemm jifilħu storbju fl-aħħar tal-funzjoni bħala sinjal li tas-simbolu tat-terrimot li seħħ meta Ġesù ssallab. Il-funzjoni tat-Tniebri aħna ilna nagħmluha bħala korr għal dan l-aħħar tliet snin. L-ewwel sentejn għamilniha għand il-Karmelitani ġewwa l-Imdina. Din is-sena ħa ssir fit-23 ta' Marzu ġewwa l-Knisja ta' Santu Baldeska ġewwa Raħal Ġdid. Kellna s-sapport kemm tal-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid kif ukoll tal-Parroċċa ta' Raħal Ġdid. Hija wkoll knisja li forsi mhux ħafna nies jafu li teżisti, hija knisja ħelwa mmens u hija opportunità biex dak li jkun

udjenza tajba li mhux se jkun hemm daqshekk interess. Din kienet xi ħaġa li kienet ilha li nqatgħet is-snin minn ġewwa Malta u dejjem kien hemm dak id-daqsxejn ta' biża' jekk in-nies għadhiex interessata. Issa li għamilniha, deħlin fit-tielet sena li għamilniha, nistgħu ngħidu li għandna pjuttost interess qawwi f'din il-funzjoni. Kważi kważi ċertu nies meta nsemmilhom il-kor, waħda mill-affarijiet li assoċjaw immedjatament magħna hija proprju din il-funzjoni. U naħseb l-interess qiegħed hemmhekk għaliex mhux sempliċement qed nippreżentaw mużika sagra jew mużka reliġjuża għal żmien ir-Randan jew żmien il-Ġimgħa l-Kbira, imma għaliex qed intuha kuntest, qed nippreżentaw il-mużka għall-iskop oriġinali li propju nkitbet għalih. U naħseb din hija xi ħaġa li bħala kor aħna nħobbu nippromwovu sew u hija xi ħaġa wkoll li tiġbed in-nies fondamentalment għall-attivitajiet tagħna. Dawn il-proġetti aħna nagħmluhom għaliex l-ewwel nies nemmnu li qed nagħtu kontribut importanti lill-kultura. Nemmnu wkoll li qed nagħtu lura xi ħaġa lill-komunità fejn intellgħu dawn it-tip ta' attivitajiet. Fl-aħħar mill-aħħar ukoll fondamentalment hija xi ħaġa li aħna inħossu li nieħdu gost tassew nagħmlu flimkien bħala kor u li mużikalment inħossu li hija sodisfaċenti. Nemmnu wkoll li fejn tidħol mużika sagra ġewwa Malta l-interess huwa kbir ħafna, sfortunatament forsi l-kwalità mhux dejjem tkun hemmhekk. U aħna bħala kor il-punt tal-kwalità huwa importantissimu għalina. Dejjem naraw kif dak li nipproduċu, dak li nippreżentaw lill-pubbliku dejjem ikun ta' livell għoli. Fl-aħħar mill-aħħar aħna dejjem għandna l-filosofija li aħna ma noffrux kunċerti iżda noffru

Il-xogħol Ikun li trid int, forsi l-aħjar deskrizzjoni tagħha hija folk opera. Rridu nqegħduha fil-żmien tagħha. Hija xogħol tas-sebgħinijiet, inkitbet fil-fatt fil-1975. Inkitbet minni flimkien ma' persuna oħra, Therese Cassar, li kienet fl-istess grupp. Għaliex? Għax konna kollha f'għaqda waħda fil-YTC. Kull Ġimgħa Imqaddsa, il-membri ta' din l-għaqda kienu jagħmlu xi ħaġa oriġinali, ġieli ħadna mil-letteratura u kellna dejjem il-ħsieb li nagħmlu għanja twila li tkun titkellem fuq il-Ġimgħa l-Kbira. L-istorja kollha hija li l-għana popolari li aħna dejjem ħabbejnieh għandu stil ta' fado, fi Spanja jgħidulu fado, aħna ngħidulu l-fatt, l-għanja tal-fatt, li hija aktarx għanja ta' ballata, ta' swied il-qalb. U allura ħsibna li m'hemmx naħseb, Storja ta' swied il-qalb iktar kbira mill-mewt ta' Ġesù Kristu, hu veru. Inkitbet fi żmien vera qasir. B'wieħed ieħor qisha nkitbet fi ħmistax-il ġurnata. Il għaliex kultant meta taħdem taħt pressjoni, hu veru, taħdem forsi aħjar. Interessanti li t-test huwa pjuttost spint, huwa kuraġġuż għat-testi li kienu jinkitbu dak iż-żmien, imma fl-istess ħin inqiegħed fi sfond tradizzjonali. Ifassar missieri minn hemm il-ħolqien. Il-bidu u t-tmiem fil-fatt hija magħluqa fl-għanja tradizzjonali. Imma l-bqija huwa kollu siltiet ta' qishom kanzunetti qosra b'melodiji differenti skont il-mood biex ngħidu hekk, il-burdata tal-istazzjon. Għaliex l-istazzjon? Għax aħna bnejniha fuq il-Via Sagra. Ftit snin qabel kienet ħarġet il-famuża Jesus Christ Superstar, illi tittratta l-istess tema imma b'mod ħafna iktar ngħidulu lajk. U aħna xtaqna nagħtu qisha risposta Maltija għal din il-biċċa xogħol. U allura bnejniha fuq devozzjoni tradizzjonali Antika ħafna f'Malta hija l-Via Sagra. Tellajniha fis-Santwarju tal-Mellieħa, fl-agħar tas-Santwarju, u ġara li minħabba li hemmhekk jużaw l-amplifikazzjoni u hija amplifikata tinstema' fuq il-bitħa ta' barra, bdew ġejjin in-nies meta semgħu l-mużika u aħna stess intlaqatna kemm int togħġbot dakinhar. Imma kienet tmut hemmhekk aktarx. Imma ġara li kien hemm persuna li nixtieq insemmih għax kien importanti ħafna li ma kienx hu kieku aktarx waqfet hemmhekk. Is-Sur Mario Ascione. Dana kien direttur televiżiv u kien ċempilli u qalli smajt xi kanzonetti tiegħek, qalli għandek xi xogħol ieħor? U għedtlu għandna biċċa xogħol li tista' tkun interessanti u niftakar kien ġie kien semagħna, inkantata u qal u mill-ewwel għoġbitu. U beda jaħdem fuqha. U fi ftit żmien, naturalment sena wara, 1976, ittellgħet fil-televiżjoni Maltija. Kienet għadha iswed u abjad. Jiena sadattant kont sirt naf tajjeb lil kantant bravissimu, wieħed mill-aqwa kantanti li qatt kellna, Sammy Bartolo, U konna sirna ħbieb u tlabtu biex jagħmel il-parti ta' Kristu biex ikonna vuċi verament sabiħa hemmhekk. Il-parti ta' Kristu miktuba fuq vers liberu biex tagħmel kuntrast man-nies li qishom irsiera tal tendenzi tagħhom, tax-xewqat, tal-passjonijiet tagħhom, u Kristu li dejjem joħroġ iktar liberu. Fil-fatt huma jkantaw fuq versi meqjusin u hu jkanta fuq vers liberu. U imbagħad kellna wkoll bħala vuċi professjonali il-kantanta merga Mary Buttigieg. Mbagħad il-bqija konna aħna li ma konniex professjonali bl-ebda mod, imma tistagħġeb kif biċċa xogħol li għamluha grupp ta' żgħażagħ. Irnexxiet tant il għaliex kien hemm l-ispirtu, dejjem hekk jgħidulna, ngħidulhom imma mhix professjonali, tgħidilna imma x'jimporta la hemm l-ispirtu li huwa tant essenzjali. Ittellgħet darbtejn oħra fit-televiżjoni u mbagħad naturalment bil-kulur. Fl-irħula ta' Malta u Għawdex naħseb kien hemm dejjem tlieta, erba' rħula kull sena li tellgħuha regolari, Kien hemm min tellagħha b'orkestri kbar, sewwa, u u min anke ħadimha, jien hekk nieħu pjaċir meta jagħmluha vera tagħhom, meta jibdluha. U tellgħuha anke tliet darbiet l-Awstralja. Fosthom darba minnhom, l-ewwel nett l-ewwel l-ewwel darba li tellgħuha fit-78, se tliet snin biss wara li ttellgħet f'Malta. Hemmhekk ittellgħet fil-Sydney Opera House. Sewwa, jiġifieri kienet attività kbira tal-komunità Maltija kollha u ħadmuha kemm bħala kor u kemm bħala jiġifieri ħadmuha fuq il-palk ukoll, għamlu speċi ta' pageant magħha. Sawwatni, qahqarni, għakkisni, sallabni.

Jiġifieri aħna nagħmlu issa erba' snin. Eżempju, insemmilek is-sena l-oħra. Is-sena l-oħra użajna s-sensi, eżempju. Eżempju, kif kienu deħlin, tajniehom biċċa ħobż u u tazza nbid biex ikun hemm is-sens tat-togħma. U u hekk ishom ġejjin mill-aħħar ċena u issa ħalli jgħixu l-passjoni ta' Kristu quddiemhom. Issa din is-sena. Se peress li hija s-sena tal-ħniena, ser nagħmlu din il-Via Sagra bbażata fuq il-ħniena u fl-istess ħin ser indaħħlu problemi soċjali u kif aħna bħala soċjetà nistgħu nimxu ma' dawn in-nies. Jiena trabbejt f'familja li bħal ħafna familji oħra, mal-mewt ta' Ġesù Kristu, mal-Ġimgħa fit-Tlieta, irid jaqa' silenzju. U ma tistax tkanta. Issa aħna konna familja ta' tmien tmien aħwa u konna nħobbu l-kant ħafna. Il-ħin kollu nkantaw u allura kien sagrifiċċju verament kbir. U jiena dejjem ridt negħlibha dil-ħaġa. Ridt għal għaliex kont nemmen illi l-arti mhix qiegħda biex tagħmlek ferħan. Tista' tesprimi permezz tal-arti anke, forsi iktar, il-mumenti ta' niket tiegħek. U allura dejjem kelli dil-ħolma li l-istorja ta' Ġesù Kristu insarrafha f'kanzunetta illi imbagħad iva nkun nista' nkantha fil-Ġimgħa Mgħaddsa. U allura qisha rivinċita ngħidulha veru, rebħ fuq fehma mifruxa illi kienet tinstema' ħafna. Illum naturalment saru ħafna xogħlijiet oħrajn. Però dan ix-xogħol baqa' jiġi apprezzat. Jiena nieħu pjaċir li jgħiduli, jgħidulna anzi, illi dan ix-xogħol meta jisimgħuh iħossu l-ispirtu tal-Ġimgħa l-Kbira, għax fl-aħħar mill-aħħar għalhekk inkiteb.